اجاں عبادت گزار بنداں دی محفلاں دا اثر ودا ہے کریم صاحب شراب پی کے خطا دے نیڑے نہ توں کھڑوسیں نہ میں کھڑوساں اور اجاں تاں وقت ہے نماز پڑھ گھن زکوۃ ڈے گھن جہاد لڑ گھن اجاں تاں وقت ہے نماز پڑھ گھن زکوۃ ڈے گھن جہاد لڑ گھن

بعد تیݙے فقیر تھی ڳئے ہیں تیں جݙاں دا آزاد کیتا ہے آپ اپݨے اسیر تھی ڳئے ہیں توجہ کریسو جا تاں میں ݙو چار شعر پڑھ گھنساں نہیں تاں میں سٹیج چھڑیندا پیاں غزل پڑھ کے تیں جݙاں دا آزاد کیتا ہے

پر شاعری تاں نئیں میں منیندا پیاں لیکن تھاکوں جو خوش کرݨا ہے کہ اے کالیاں کالیاں شمور زلفاں اے چن دے وانگوں حسین اکھیں اے رخ اتے چاندݨی دا غازہ اے رخ مقدس کتاب وانگوں اے سرخ ہونٹ ان گلاب وانگوں تے نین تیڈے شراب وانگوں اے کالیاں کالیاں شمور زلفاں اے چن دے وانگوں حسین اکھیں اے رخ اتے چاندݨی دا غازہ اے رخ مقدس کتاب وانگوں اے سرخ ہونٹ ان گلاب وانگوں اے چھپیاں ہوئیاں حسین پلکاں اے قد قامت وی ہے قیامت اے رنگ رنگت وی ہے قیامت اے پینگھ رنگا لباس تیڈا اے کھیر وانگوں جبین تیڈی اے چٹیاں چٹیاں کھمبھور باہیں اے کالیاں کالیاں شمور ونگاں اے چیل پتلی پتنگ تیݙی اے پیر چٹے کپاہ دے گولے اے کچی گندل دے وانگ انگلیں اے نسرا نسرا وجود تیݙا جوانی تے آ جوانی ڳئی ہے ڄݙاں دی تیں تے جوانی آئی اے تیݙی جوانی ڄیڑھا ہنڈھیسی او شخص جنت دی ادھ ونڈیسی مہربانی جناب تیݙی جوانی ڄیڑھا ہنڈھیسی۔

میں روز صفدر سچیندا رہنداں اے شیشے وانگوں وجود تیڈا خبر نی کیندے نصیب وچ ہے اے شیشے وانگوں وجود تیڈا خبر نی کیندے نصیب وچ ہے ہی غزل دے چند شعر شہ شاہ صاحب کہ سکھ سفینے کوں پھا لگی ہوئی ہے سکھ سفینے کوں پھا لگی ہوئی ہے میݙے سینے کوں بھا لڳی ہوئی ہے سکھ سفینے کوں بھا لڳی ہوئی ہے میݙے سینے کوں بھا لڳی ہوئی ہے اور ایک تلمیح دا شعر سنواونا چاہنداں ہک مسافر دا گھر جلایا گئے

میݙے سانہواں چوں دھوں نکلدا پئے میݙے سانہواں چوں دھوں نکلدا پئے کوہ مہینے کوں بھا لڳی ہوئی ہے میݙے سانہواں چوں دھوں نکلدا پئے کوہ مہینے کوں بھا لڳی ہوئی ہے اے وی ساقی دی ہک کرامت ہے

میڈی ماء کوں پلوتا نہ ڈے۔ جیرھے لوگ شعر سنن واسطے آئے بیٹھے شاعری سنن واسطے آئے بیٹھے نظر بھائی میں کوں ڈے میڈی ماں کوں پلوتا نہ ڈے وجہ کہیں دے سر دی ردا کوں پلوتا نہ ݙے۔ میکوں ݙے۔ مہربانی۔ بہت مہربانی۔ میکوں ݙے۔ میݙی ماء کوں پلوتا نہ ݙے۔ کہیں دے سر دی ردا کوں پلوتا نہ ݙے۔ یار زلفاں اتے کوئی الزام دھر۔

اور اپنی اکھیں کوں صفدر مسلمان کر اپنی اکھیں کوں صفدر مسلمان کر کہیں دی کافر ادا کو پلوتا نہ دے اپنی اکھیں کو صفدر مسلمان کر کہیں دی کافر ادا کو پلوتا نہ دے جوش حیدر دا پیو حوصلہ شرط ہے جوش حیدر دا پیو حوصلہ شرط ہے ڈیکھ رب دی رضا کوں پلوتا نہ ڈے میکوں ڈے میڈی ماں کوں پلوتا نہ ڈے کہیں دے سر دی ردا کوں

جݙاں سرمی ہووے جوبن تے سرمی دے نازک پھلاں تے میݙا یار عصور دے ویلے کوں جݙاں شبنم گردی پئی ہووے جݙاں کالی رات دے سینے تے کوئی چاندݨی ٹردی پئی ہووے تیکوں یاد کریجے اوں ویلے تیکوں یاد کریجے اوں ویلے جݙاں گیرے گھوکدے پئے ہوون جݙاں خمرے مست الست ہوون شعر سنواواں جڈاں گیڑے گھوکدے پئے ہوون جڈاں خمرے مست الست ہوون جڈاں کونجاں فجر کوں تلہڑ دی ترمدی ہوئی تریڑ تے باندھے ہوئیں ایویں پولے پولے پیر رکھن جیویں خواب اکھیں وچ ٹردا اے۔ تیکوں یاد کریجے اوں ویلے جڈاں گیڑے گھوکدے پئے ہوون۔ جݙاں گیرے بھوکدے پئے ہوون جݙاں خمریں مست الست ہوون جݙاں کونجاں فجر کوں تلہڑ دی ترمدی ہوئی تریڑ تے ٻاندھیں ہوئیں ایویں پولے پولے پیر رکھن جیویں خواب اکھیں وچ ٹردا ہے جݙاں بلبل آپݨے آلھݨے کوں پھل پتیاں لاوݨ آئی ہووے جݙاں ساوے وݨ دی ساول تے کوئی کوئل ڳاوݨ آئی ہووے۔ جݙاں پھل دے پاک کٹورے چوں دھپ شبنم چاوݨ آئی ہووے تیکوں یاد کریجے اوں ویلے تیکوں یاد کریجے اوں ویلے۔